Arzuwlar gursakda garramaýar. Awtory, Süleýman Öwezow. Bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda Edebiýat we sungat gazetinde çap edilen ikinji bölüm. Arzuwlar, maksatlar ters täli. Gullukdan soň men uniwersitetiň agşamky bölümindäki okuwymy gaýybana geçirdim. Aman bolsa, sazçylyk uçilişesiniň dirižorlyk bölümini dowam etdirdi. Daşyndan milli saz gurallary bölümine hem girdi. Obada ýaşasam-da Aman bilen ýygy aragatnaşyk saklaýardym. Ol bize gelen wagty biziň öýümiz şatlyk-şagalaňa öwrülýärdi. Bir gezek oba gelen wagty ol Tötänden toýa gabat geldi. Toýa gelmeli bagşy gelmändir. Ine, onsoň toý eýesi Amany toýda aýdym aýtmaga razy etdi. Toýda Berdigoly Gallyýew hem bar eken. Ol soňra Aşgabat raýkomynyň birinji sekretary boldy. Ol Amany höwes bilen diňläp oturyşyna okuw ýeňňäsi ýetirýärdi. Garlyýew oňa kesbiňden kem tap ogul diýdi. Soňam ogul, synlaýan welin siziň eliňiz-ä hem ýüwrük ýaly, bir-iki saz hem çalyp beräýseňiz diýdi. Aman birnäçe saz çaldy. Berdiguly aga-da, beýlekiler-de hoşal boldular. Ýöne, Amanyň täleýi ters gelen ekeni. Iki ýyldan soň men durmuş toýumy etdim. Ene şu toýda hemmeler Amana garaşýardylar. Aman geldi, ýöne onuň ýanynda Oraznepes bagşy bardy. Ol gele-gelmäne özüni günäli ýaly duýup, Süleýman, bagyşla, men seniň toýuňda aýdym aýdyp biljek däl. Doktorlar maňa seniň beýniň ýadandyr diýdiler. Aýdym aýtma-da, beýle dursun. Uçilişýäni hem taşlamaly. Beýnä dynç bermeseň, heläk bolarsyň diýýärler, diýip, ýaşaran gözlerini maňa dikdi. Ýyllar geçdi. Aman Aşgabatdaky demir ýol tehnikumyny tamamlapdy. Demir ýolçy boldy. Azda-kände dutardyr gyjak çalýardy. Aman olardan aýrylyp bilenokdy. Täzeden galkynan göwün. Biziň ata-babalarymyzyň aýdan bir dana sözi bar. Guýma gursak bolmasa dürtme gursak neýläýin? Amanyň gursagynda guýulan aýdym saz senedi hem neneň kyn ýagdaýlar bol başa düşse-de daşlaşyp gitmedi. Ol täzeden oýandy. Bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylyň ýigriminji oktýabrynda Magtymgulynyň ýubileýi bellendi. Oňa respublikamyzyň, SSR-iň dürli künjeklerinden myhmanlar çagyrylypdy. Beýik akyldaryň ýubileýi dabaraly geçdi. Şonda Amana söz berildi. Ol uzak sözlemän eline dutaryny alyp, Seýdi şahyrymyzyň sözlerini özüniň täzeden döreden Haly diýen aýdymyny aýdyp berdi. Halk ýene bir aýdym soraýardy. El çarpmalaryny goýanokdylar. Emma ýubileýiň tertibini üýtgedip bilmediler. Ýubileýiň geçýän ýerinde içimi gepledip, Tüweleme, Amany halk sylaýar. Düýn agşam öýde, bu gün öýde oňa nähili hormat goýýarlar. Uzagyndan guwansyn. Men nä geýnejek oglan dessanyny alyp gaýtdy welin dessançy bagşy boljakmyka diýip oýlandym. Ol şeýle-de boldy. Şol ýylyň otuz birinji dekabr güni men Aşgabatdaky garyndaşlarymyzyň jaý toýumy gutlamaga barypdym. Toý ýerine baranymda Amany maşgalasy bilen toýa çagyrylandygyny aýtdylar. Saçak başynda ornaşdyk. Saçak ýygnalanyndan soň garyndaşym maňa bakyp Amany aýdym aýtdyraly diýen yşarat etdi. Men toý eýesiniň matlabyny Amana ýetirdim. Aman bolsa, Oglanlar, şu ýerdäkileriň köpüsi maňa tanyş adamlar. Şonuň üçin makulasaňyz men her şahyrdan birki aýdym däl-de neje bolan dessanyny aýdyp bereýin diýdi. Hemmeler ony makulladylar. Hawa, Aman indi joşýar, döredýär. Onuň öz döreden aýdymy barmak basyp hanadan köp. Ýaňy-ýakyndan men Amanyň ýanynda bolanymda, Aman, sen Ýelpeselendi diýen aýdyma özboluşly öwüşgin beripsiň. Bu nähili döredi diýenimde, Döwletgeldi neressäniň, Ýazdyran kassetasy diýip ol kassetany magnitofona goýberdi. Soňra bolan wakany gürrüň berdi. Men neresse bilen iş wagtym görşüpdim. Men şonda sekizinji klasyň okuwçysydym. Döwletgel bolsa uniwersitetiň studentidi. Aşgabadyň birinji seýil bagynda çeper höwesjeňleriň jemleýji konserti bolýardy. Döwletgelnini tanamokdym. Bir adam Nazargullaýew bolmaly. Elimdäki gyjagy görüp, meniň ýanyma geldi. Köşek, gyjagy özüň çalýarmyň? diýdi. Men hem Hawa diýdim. Ol bolsa, Biziň çykmaly wagtymyz ýakynlaşýar. Ine şu aýdymyň sazyny çalyp bilermiň? diýip, meniň goltugymdan elimi elini geçirip, özem aýdyma çala hiňlenip, meni bir gyra çekdi. Ol, Berekella, şo-ol ýigit şu aýdymy aýdýar. Gyjakjymyz, gyjakjymyz gelmedi. Sen gaýrat et-de, sazandarlyk et, diýdi. Döwletgeldi diýseň gowy aýtdy. Konsertden soň duşup, duşup durmany barada wadalaşdyk. Emma soň duşuşyp bilmedim. Şol kasetadaky aýdymlary diňlämden soň şolaryň içinden Ýelpetelendi öwrenmegi özüme maksat edindim, diýdi.